Hello everybody, welcome to Naija Daughter TV. If today na your first time coming across my YouTube channel, do well to join this beautiful family. Pass that side. Do well to join this beautiful family. All my returnee, I'm loyal, I'm humble. I appreciate every one of you. May the good Lord bless you guys all. Please do well to give me thumbs up. My Facebook lover, you guys should try and follow me now. Eh, follow me, okay? Try and follow me. My Facebook, try and follow me, please, okay? Today I bring um,

Jesus power na super. I go dey say, ah, So Jesus power. which kind song be this one? Power dey pass power, and now I don't know am. Mm-hmm. But now I no go dey sing am like power dey pass power, amen. Jesus power Government na- power na super. Since wey dem born me come, e get one particular word wey some people dey talk. Oba no dey go transfer. Oba no dey go transfer. I say, eh? That's okay. Since wey Oba of Benin go, Aso Rock, I dey look di internet for di past since on Friday, Saturday, Sunday come because I no dey online since but I just dey spy dem, I never see anybody wey insult am. It's like una dey get people wey una dey feel dey get power reach for di social media. If na another person go see Tinubu. since oya na for don kill us with with insult i say eh eh the big pass come owerowo try am as the boss reach there as he come outside we see uh, tinubu na so tinubu say oh atokpe eh atokpe eh we see there as he boss am and then they go the house and say ah he say they beg everybody both the edo people wey na sabi insult people online so say work with tinubu

Oba, Oba, no be all edo o no be all edo just mention the particular people when they dey do all those things why me go dey attack people this thing right from time dey against am politics party you get right to choose your own party Dis is di party I love to choose, I love to join, I love to support, oda pipo can see dat party e no good den di one wey e good for your eyes you go support it support am no be o come dey claim enimity just because I support dis particular um dis particular party den you go come dey get enemy um enemy around And those people when they dey even dey talk now, if they dig them, digi digi them, they no know anything about party, they no know anything about politics, they are just there. We the citizen of Nigeria, the innocent citizen of Nigeria, where the money, we no dey even dey chop the money, all we just dey, na our country to be better, Wor come still dey use teeth take dey chop ourself. Na that one I no understand. Insult people. Insult who reach to give birth to you when you, in fact that kind, some people no even pray to give birth to some people like some people wey dem dey insult. I don't really understand. As Oba of Benin really come outside, yes! Dem for still come outside throw mouth make we see dem. Make we see eh dem for really still come outside as far say their mouth you know dem know how to talk dem for come and blast Oba of Benin na make we see dem make we dey look look who get page for Facebook before you see dem run come out as uh, my brother talk say hey area area you for come outside come dig area make we dig am dig am dig am okay Oba of Benin na wetin na wan come see talk na say eye dey see blind dey hear Death dey see wetin Oba of Benin talk now, he say make everybody join hand, join this government, join this president to work so that things go good, so that things go stew for us. He say I dey see, he say the president dey work. Oba of Benin na him talk am, no be me talk am. All the video I go put am dia so that make una hear, make una play am, make una know say na Naija daughter don dey lie. Oba of Benin, elderly man. This man don first be ambassador before for Europe and come still be Oba of Benin. Na him speak now say make his children, some of, no be all, wey e dey insult this man, make dem join hand together and work hand to hand so that things go stew for us. If this oba no look this man like you know good person or person wey go work for Nigeria I no believe say oba go go there go visit am no be only oba don visit am o a lot of you know a lot of people important people for the world have visit this president. A lot of people start naming them by yourself you know them if you no know them leave am in the comment section so that I go do the full video for you important people in the world wey don visit this our new president our France France wey me dey the news France 24 carry am the things wey this our president don dey do wetin never happen for our history of president six president when we get our independent wetin never happen The thing dey happen and people still dey there still dey kalavante, dey throw mouth. I no believe say, you know when we dey social media, some things dey when we dey do, when you go see the person for physical, for normal ground, fear no go let you insult, fear no go let you talk, fear no go let you make eh, fear no go even let you cough. If you don jam, if you jam tough people before, when dem be politics, when dem go show for your front, you go say Obaba, hey, you go dey dread, you go dey dread like this say ah, People dey but we go just dey our camera we go just dey throw mouth if dem dey where you dey fear no let common cough you no cough I get reason why I dey talk am una no come for me o I get reason you understand for me is good as our Oba still talk am say make we join hand to hand to make things work for Nigeria make we really join hand to hand Anybody wen near dis man wey he no first vote for dis man now the man come carry am as una talk say he no win he carry am okay now many of dem mouth wen he talk go man don dey talk dey come now dem don dey join hand together so that dem go see say their country move forward their country no good things come out from their country no be say dem bribe dem dem dey see things. Their eye come open, no be wetin dem think as Buhari, a lot of people believe in Buhari say ah Buhari time of soldier e do a lot, now the man no fit do anything, the man old, the only thing wey I feel say I no support this our pre new president na say e don old, that which na when e young but as e don enter now me no dey even dey look am now say e don too old, e don dey do things now because why I dey say e don old because Buhari time make me shortalize Buhari time we look am say Buhari go do things ah Buhari go do things ah soja time but old age people come dey around am dey take things that why I say this man don old make dem bring young person but according to me no dey even dey say he don old now I pray may God give him long life. di brain, di sense, di everything wey e get towards Nigeria for di good part, may God let it work. Anybody wey e go put sansan or wey e go make am stop or wey e go distract am, may God take those pipo far away from him becos we can't wait our country to be beta, we can't wait our country to develop, we can't wait mostly lies, security, those are di major things citizen real need. Good road, security and en light. Those three things and cater for our elderly, special children. Those things eh, those five things e dey very important for country. If our country can stand and those our country still dey third world you know, country, I can't wait to see our country at least dey develop reach second world country because we are the most popular black in the whole world. Make we no forget am. We big, Nigeria large, Nigeria e big. You understand? If Nigeria no too big, I no believe say things for dey hard us like this because we get a wetin we wetin God no take bless us na just brain, brain leaders na im we need and God don use one to bless us na Tinubu. If you dey wish am death before abeg bikonu sivoplee sivoplee dey pray for him me now I dey I dey put am for my prayer everyday God may you give him long life God don't let any evil plan to work towards him because we don't really know who get Nigeria for mind and if you dey out there you get friend you get anybody just because e no support wetin you dey talk you go come dey keep malice you never you never wise you never you never be that guy that lady e no suppose to be like that yes everybody get choice and we should allow people to choose their cho choice we should not force people for wetin dem no want No force food wey I no wan eat, no force am for my mouth just because of say I go come dey fear your face. No! No force am and I come do my thing, you go come say make I Carry yourself, carry your malice go. As our Oba of Benin don visit her now, make una throw mouth make we dey see, make we eh, make we dey see una. My people, I don tell una wetin I gat to talk. Till I meet una in my next video, please my Facebook, please follow me, I'm begging, okay? Give this video massive thumbs up and pray for our president so that